Lok ada omyero kiwac. Lok ada omyero kiwac, dok dano ki lwak ducu me i Acholi omyero gunge lok ada ka ma ada tye iye. Acholi amyero awacciwu ka maleng atir ni gamente mo ma tye ka yenyo Otim Bosmic pekke. Otim tye i kong gola. me tiyo cente wek inong cente ki bot dano sympathizer ee dano ma tye woko koni i Europe kono i Australia kono i Canada kono kwene wek inong cente me konyo en medde ki bedo i Nairobi i utawala. Iti nene lawor ka bun oneno otim obolo ginene i platform mapol ni ajomik mo tye matek kany ma pe larre ee. Dano tun ru gutingo but nwo ti ngwec ma pe lar joni gudonyo ki coro joni batalian lok ming mugu lok ababa mugu me nywero mere wi dano. Gamente eni pa NRM ka myero mako tim en ma tim mere tye mere cok Nairobi eno i utawala kong tyeko wa nino tyeko cabit aryo ka kimyero mako ne kun muzee Muzee M. Seven gin kit nyer eni me, gin kit jal cani me, me, me Kenya ni. Gin jo dano acel ma golo mere ode ken ni, ah, Ruto amito nyer eno ni kimako ma pe otyeko twenty four hours. Otim eni magako mere cim jui eni ma makone mere yot ata wa network ma watye tic iye weng nongo kingeyo ni tye ka indicating network me kwene, me kwene, me utawala kwene ni. Lok ming mogo lok apal karri me miu mere me nyweno mere wi jo maming. Eh? Lwoki eni kare ka onongo kimito mako tip ko tip dok pud tye. Kitye ka nene mere ni laming mo mere ma konye peke pien tim pa Bosmic kikome pe twero tagowa gam, lawiny pa gamente. Tika itimme ni itime ni isker i gamente nyo cagwok item tago lawiny pa gamente wek olo diki maca dok kigame kimiye ciling milion miya angwen kwede ma ceng ca gimiyo ni? This time kwo kwer ba otim. Gum pe poto ki riyo. Muno owaco ni opportunity never knock twice. Ka itamo ni mere in dok ibiyeto mere gamente this time ci ibinongo mere cente ci iwang. Nongo inongo cente nongo itye wa i bur lyel. Itye ka timme ni mogo nongo itye ka timme ni wek inong cente ci ipoyo ni obicwali mogo wa i bur lyel. In inywen wi acwali mogo mere maminy ma pe gingeyo piny ma nongo gitye ca gwok wa i kin gang i dye caro kwidi ma pe gukwano gingeyo lok kom teknoloji kwo nyo pe gingeyo kit me tic ki cimgi-ni. Nywen wigi. Ka calo wan ma wangene wabedo i social media jwi wangeyo kite teknoloji tiyo kede otim pe bi bolo ngat mo kong ma pe pe cwalo mapol winy lok pa otim tyen ma romo aryo adek keken to inge en laming ngat ti lok ki lababa eh lokke pe bi tago lawiny pe bi kelo sense mo keken i wi ngat mo eh en lok acel lujwi rabo nying da luming Ngat mo ma tye ka yenyo otim peke kong iwek kong otim omedde ki lebe-ni obi o ka mo i nino mo ma dong ineno ka gamente oketo tam i kome dong ni kimaki wek ka inen ka obityeko twenty four hours nongo peke. Pien itam kong ka ludito mogo jo ma kicito kimakogi wa ki i Europe kitiyo i komgi wa ki i Europe wa ki i America watye ki i South Africa ento man eni laming eni tye mere eno i Nairobi, Utawala eno. ka lwet Museveni ka tyen Museveni ka mito goli dano adi strong pipo komrade me pipo power kigamogi adi ki i Nairobi cu otim ka in itye ka myero nongo cente ki bot dano nyo itye ka myero wilo feva ki bot dano, wac atir ni otim boss mi in cilim ma mege ni okelo wiye ko tye ka keli cwer cwiny ki dar ata ki dano tye ka keli frustration marac tye ka keli depression in the highest level ci wac atir ki nongo CD count ne tye adi eh ci ki mini ngo ki nongo i cabit mukato ni in ingeyo ki waco ni CD count ne odong tye lapiny tutwal Ee, omyero iwac lok atir ni kinongo CD kaunni tye lapiny, ki wai omyero icam maber, ee, pe ilok tutwal, pe ibed ka tic matek tutwal, you should avoid fatigue ki jok ki cente. En iwinye ber. Ento pe me yenyo cente ki nying gamente meri ni kitye yinyi. Kitye yinyi onongo in itye ki ngo pa gamente? In itye ki ngo pa gamente ma gamente twero yenyo in ni? Ibedo minister mo nyo ibedo MP mo kit wa LC wan pe ibedo ci kitye yinyi pingo ni? Ngo ma kimyero boti? Ngo ma gamente myero boti? Ma ka wa ingec be ingec ki mo peke ma twero weko gamente yenyi? Lok ki mo ma twero tego lawiny pa gamente peke gamente nongo mere ni labara mo ma tye i lok bene pe giketo wa cwiny i komi co yeny relevancy ki gin mukene yeny relevancy ki yo mukene ento pe lok ming ming ni gamente tye i yenyi awaciwa tye Acholi konyo tim ongayo dano angaya iye. Ci inene, kit dano adi me i Europe gutemme ni omyero gikel otim i Europe kany. Dano adi ma tye i Poland, Germany kwene, part mukene oweng me Europe gutemme me kelo ni gikel otim kany. Dano adi ma tye i Australia gutemme ni gikel otim. Dano adi i USA ma gutemme ni omyero gikel otim i US. Otim acel-lu pe iwa gi passport, Otim acel-li waco ni en imito bedo i Africa, cwiny me bedo woko ipe kwede. Yes, pi ngeyo ni otim ngeyo maber ni teke en icito woko tap talent me werne ni ogik. Pien wer pa otim-mi makette ngat mo ma mito woko peke, cukke pe woko. Ngat mo pe bene obiyen wa wiye iye bene peke. Ca gwok acwali acel aryo adi muku ma tye woko. Co otimme tye labang wi dano ya labang wi dano ee i kare ca ma otim tye ka campaigning bot lamwaka tye cid pa otema ni oyito mao kwiji kwiji kwiji pien kimiyo aye cente ni oyit mao owaco ni mao obuto i bwongo ee ote pe gin mao mo pe ko. Ento kor nongo ma otim tye i wer-ni kong onyut otte nyo omake i nyim otte ma nongo tye ka nyuto vidio wer me i nyim otte ento otte mo bene pe wa angomme mo bene peke otim acel-lu kitiyo kwede kidii me nyweno wi Acholi otim acel-lu en aye pe owero wer me boro wuneno acana. Otim acel-lu en aye pe owero wer me boro People Power, pe otyeko wa dug mwaka acel. Otim acel-lu en aye pe owero wer ni NRM sure, otim-gu. Ngat owero ni, Ceng ikwanyo gamente cona waraga. Abicwaki ba nga? Wutim kwo? Wutim ubang wi Acholi ma minge ma pe ngeyo piny ya? Acholi ma ngeyo pinge wutim in pe ibibango wigi matwal? Waneni me cal laming mo mere, laming lababa. Citailli ni rwatte mere me nyweno wi dano mere wa i kam Kakaca, wa i dye kam mo ka ma lukwiya piny gupong iye, ento ka ma dano ngeyo iye piny. In pe inyweno wa wi ngat mo, bene wa lokki mo bene ma bene kibiwinyo calo kineno mere ni laming mo. Wa ngat mo bene ma twero bing, twero bedo attended nyo twero attending winyo lokki-ni pe. Peke. Ento wek wa i Europe kany ngat mo ma iteme kwede dong i show ngat mo ma pe ngat mo ma mito lok ki Europe peke kinini mere dok laming pi jo me Europe kany in pe ibinyweno wigi ki lok ababanino so lok ma atweyo kwede mere agiko kwede ni wutim gamete mo ma yenyo peke gamete mo ma tye ka yenyo wutim peke wutim tye ka yenyo relevancy tye ka myero en eti cente kijoke cente me pito ngwinye ki dakone i Nairobi ma bene cente pe konyo wa ki latin mo ba. Ci in acel-lu, mwaka tum ki tum, kibed agwoka in agwoka, kibed ka rayo cente me gwoko in, wunyi marac, nga ticce ma ebirayo cente me gwoko in? Ni pingo-ni kong? I kare ma igamo cente ki o milion miya angwen ki bot NRM, ipoko bot Acholi weng? Ipoko i doggola ot pa coli, onyo wa an eni dani ito soka i nino mo tye ma ibino imako brek ki mutoka ni cung i ngeta ni omera yam wa cung mada ikonya tutwal iweko inyuta yo weko tin dano onongo cene wa mako brek onyo kit ciling pyera abici mo imiyo ki ngat mo kong bedo dong mingi doki itye ka mite doki icak yenyo yo mukene wek dok inong iye cente lok ababa mogo lubaba aye winyo lok ki luming.